I film zo tlang au channel ah ka lo lawm laih vek a che u. Ka channel te mi lo like a mi lo subscribe tur in i khawngaih na ka rawn dil e. Umm ka channel hi ka chhunzawm lawk thei loh na chhan chu ka fanu dam loh na vang a ni a, tunah pawh a la dam chiang lo na in reh rei lutuk chu a tha lo in ka hria a, ka rawn ti ve no no dawn a ni e. Thing zeite tibuaitu kha a hmasain ka hming chu Zuia a ni a, ka thil tawn hi hlauhawm lual chu ni lo mahse ka lo tarlang ve duh hrim hrim a ni. Thenkhat tan chuan eng tham mah ni lo mahse ka tan erawh theihnghilh har tak a ni thung si. Thuziak mi ka nih loh vangin a ngaihnawm tur ang pawn ka ziak chhuak kher lo thei a, in mihriat thiamna ka lo ngen hmasa a ni e. Sanghnih sawm pariat kum hma ka tawn kha a ni tain ka hria, Ropui khua a ni nghe nghe. Ka pi te bula ka zin ṭum kha a ni. Awm mai mai aiah tiin thingpui dawrah ei siam ka zir ve a, min duhsak piah lamah theih tawp chhua ṭan min lakpuitu te an ei siamtu ber chungah pawh thinlung takin lawmthu ka sawi a ni e. Thawhhma erawh a ngai thin khawp mai. Min duhsaktu a nawm ve tih ka hriatna chuan min ti phur ve hle thin ni kha. Chutih ang chu ka hun hman dan tlangpui chu a ni. Tum khat khua atanga hla vak lo ah chuan thing zaiin kan in hlawhfa a. Kan thlen tlai ah chuan buk te kan sual nawk nawk a. Kan thing zaina tur leh kan riah buk sualna hi patling hlam sawm panga vel chauha hla a ni. Tui kan melh deuh avangin kan awmna atanga tui awmna hla vak si lohah chuan buk chu kan sa ta a nih kha. Kan riah buk tlang lawkah hian thlawh hma zau ve tak a awm a. Lo lai ber kawng chu kan thing zai thiarna kawng tur a ni nghe nghe. Lo neitute erawh kan in hmelhriat lem lo. Thing zaia min chhawrtu leh ka pi leh pu te kha ka hriat awm chhun chu a ni deuh mai. Kan chhak lawka riak te chu keini aia kar khata an riah hma avangin zai tlak tawh an nei nual a nih kha. Kan riah luh tuk atangin thahnem ngai leh duh tho takin Hna kan thawk sawk sawk a, kan thing zui tur chu a lo lian bawk nen ni hnih hnuah chuan kan zui phei phel ve thei ta hram e. Tunlai anga khawl changkang la awm ve hek lo, mi pahnihin ara ara lian tawk takin kan zui teuh teuh mai thin a ni. He thil. Ka tawnpui ka thian te hi zep kher ngaiin ka hre lo a, an hming dik tak ka rawn hmang mai dawn a ni. Huatah an la em lo turah ka ngai. Hna kan induhthawh em avangin zanriah kan bawl lai hian zing lamah chawhṭhing bar tur kan bawl tel ṭhin a. Zing khawvar ve leh chawhṭhing leh hmehṭhing bar sawk sawkin chawhnuherah chuan tukṭhuan kan ei leh chauh a, Tukchhuan ei kham atang chuan Kaw len chhung hna kan thawk leh ta thin a ni. Khawthim vek hnuah lawiin chhun lama kan thawk na lamah kan lo chau ve bawk nen, zanriah ei kham hi chuan kan mu nghal mai zel. Han thut khawmuan leh titi khawchang leh sawina hun hi kan nei meuh lo. Kan thing zeina hi nithlak lam niin kal lam chuan chhuk zar zar niin kal lam chuan darkar khat kal a ni a, haw lamah erawh kawng chho hlir ni ve thungin khaw chhung luh nan hian darkar hnih dawn hun hman a ngai ve thung. Haw kawng a hahthlak em avang leh. A hlat tham ve deuh avangin kar tawpah pawh kan haw ngai meuh lo. Kan riah atanga chawlh kar hnih na a ni a, kan tuk chhuan ei kham zial te kan zuk laiin kan ral lawka thing zei te chu kan buk lamah chuan an lo chawl ta a. An thing zei thlak sa thirtu turhlawh fa zawnga khaw chhunga Kal an tum thu leh kar thar kar tawp lamah chauh lo let an tum thu an sawi ta mai a. A nawm loh hlan a an riah buk lo tli tlai deuh turin min ti nghe nghe. Keini erawh thing zei thirtu tur hlawhfa kan hruai lawk avangin khuaah haw kan ngai ve lo va. Chala leh hriat chu thingzai thir tur niin thir tur a awm hma zawng chuan tlam nghah leh eirawngbawl chu an hna a ni rih deuh mai. Thingzai tura ka thianpa nena kan kal hnu darkar tam pawh a hliam lo ang. Kan riahbuk atanga. Kan thian hruai te thla bar mang ang kan hming lam chunga rak chel chuh thawm kan hre ta mai a. Riah buk awmna lam kan han hawi chu riah buk awmna lam hawi chuan riah buk chung zawn van lamah chuan meikhut chu a dum ngut mai a. A chhoh zawng hian meikhu chu a lo zam ngei ngei mai. Thil tlen dan tur awm ang chu kan hre thiam nghal mai a. Buk nghakhtute pahnih chuan buk chu an ti kang palh ang a, an mang angin min lo au a nih dawn hi kan ti rilru a. Hmanhmawh lem loh chuan buang chang chuan kan kal a. Kan rilru chu hmanhmawh amah erawh chu kan lo chau ve bawk nen, thawm lah chu a reh leh daih si. Rilru ina a chhe ber a ngaihtuah lo thei lo, mahse mak tak a ni mak tak. Buk kan tleng phei a, kan buk va en chu le. Him pial hian a lo ding reng si a, a chung zawn vanlam chu. Dak chho in meikhu reng reng hmuh tur a lo awm lo. Mak tiin kan in en he haw a, chiang takin meikhu dum van lama chho kha kan hmu chiang si. Pakhat zawk chauh ina hmuh chu ni ta ila chuan hmuh sual mai mai ah a in puh theih telh a, mahse kan pahnih ngei ina kan hmuh a ni si. Hmuh sual mai mai a puh ngawt theih a ni lo. Chutah kan buk nghaktu pahnih chu hre chhuak zawkin kan han koh thuai a, kan koh tak vak vakah chuan min lo chhawn thuai reng a nih kha. Reiloteia a buk kawtah chuan an lo chhuak a, engvanga min koh nge tiin min zawt let hau mai a. Chutia anmahni him dam taka an awm tih kan hriat takah chuan. Kan hahdam huai mai a, rilru inchhuan lam a siam nghalin silai puakthawm kan hriat avanga lo phei kan nih thu chu thukhuh tak chung chuan kan sawi thuai a, chutiang thawm engmah kan hre lo tih pahin buk chhung lamah chuan min luhsan leh ta a, buk lam pawh va phei ta lem lo chuan kan thingzeina lamah chuan kan let phei ta a ni. Kan thil hmuh leh buk a riak pa sawi chu mak kan tih thu chu a khat tawkin kan sawi leh thin a. Kan thianpa erawh engmah a hrilh hriat ve loh a tha kan ti a, a chhan pawh a huaisen vak lo tih kan hriatchian em vang a ni pakhat bawk. Buk nghaktu leh ka nei tur bawltu berena. kan hlau an tih tlat chuan keimahni buaina tur tho a ni. A lan theih chhung chu thingzaiin khawthim dawnah buk lamah chuan kan phei a. Hemi zan hi chuan thil danglam engmah a tlen chhunzawm lem lo. A tluk lamah erawh thil danglam a lo thleng leh ta. Mahse, a hnu daia thil danglam a ni tih kan hre chauh thung. Chutia hunte a liam ve zel takah chuan thingzaisa pawh buk nghaktute pahnih chuan an thiar ve ṭan ta a. Chutia tukṭhuante kan nei lai chuan chu bar pak ka han hawi chhuak chu le. Thingzai ve tho kan ral lehlam a mi khua hawhte zing a mi pakhat zawk chu buk kawtah hian ngawi reng chuan a lo ding a, a thawm awm reng reng lah kan hre mai si lo nen Chempui kenga fanghma no vel pah hian a lo ei hmuar hmuar a, kan awmna lam chu a lo hawi a, a ding ngawi reng mai hi a lo ni. Ka thiante bulah chuan en ve teh u, kan thiante. Khua a haw pawh kha an lo haw ve tawh a nih saw? ka tih zawh chuan hawi chhuakin an hmu ve thuai a, kan han bia a, mahse engtin mah min chhang lem lo, ngawi reng hian kan thing zaina lamah chuan a kal phei nut nut mai a, a lan theih chhung chu kan thlir nghe nghe, tukchhuan te ka nei hnu chuan mahni hna theuh lam panin kan chhuak ta a, Kan buai buaiin kan buai teuh lai chuan kan kawm tlangah patling thinrimin hrosa thawm kan hre leh ta mai a. Amah hmuh theih lo mah ila a tawngkam duh tui lo danah a rilru chu a chhe ve hle dawn a ni. Ka chansawm vek ang che thir aw tih te, i ruang ramsa ka ei tir vek ang tih te a ni a sawi duh zawng chu. Rei vak lo hnuah. Thawm neitu pawh chu a rawn lang ta hlawl mai a, kan tuk chhuan ei laia kan hmuh pah ngei kha a ni. Chutah vawikhat ring takin a au vak a, thlang lamah chuan a lo chhuahna a, a tul pekah chuan a let leh daih mai a, kan en hu ringawt mai. Kan hun tunin a zir loh em avangin khaw en laiin bukah kan lawi ta daih a. Chuni chumini tlai darnga vela rah leh lama inhauthawm kan hre leh ta thuai a. An inhaureih tak em avangin kan ngaihṭha lo chuan kan zuk kal ta a. A hmun kan thlen meuh chuan a reh thuap a, mutbu te bel te chu a lo in dah fel tlap mai a, engmah hmu leh thawm engmah riva kan hriat tak loh avang chuan kan haw a, kan mut hmunah chuan kan thil tawn mak chu kan mak kan tih thu chu kan sawi kan sawi mai a, a tuk khua a lo var a. A tawkah chuan kan ral leh lama thing zawi ve tho haw ta te chu an hlawhfa chhawr tur te nen chuan an lo kal hi kan hmu ta a. Engmah sawi lo chuan kan inbe luam a, chin zan lama kan thil hriat mak thawm mak tak tak te. An thianpa a dam lai tlang nge ni? Kan hmuh te pawh chu kan hrilh ta lem lo a, engmah hrilh ṭul niin kan hre tawh lo a ni.